Ĩtagwo atĩa? Yaũ ini njĩtagwo transformer wa mũthoni. Gwitũ nĩ gũkũ kĩrĩ. Atĩ transformer wa mũthoni? Ĩĩ. Wetirwo transformer wa mũthoni nĩkĩ? Ndĩĩtĩte ũguo nĩ ũndũ mwaki mũingĩ rĩũmba-inĩ. Climax yakwa nĩguo ĩtĩkaga gũgĩthira. Mm. Oh, kwanyu nĩkũ? Gwitũ nĩ gũkũ kĩrĩma. Okay, winĩte rwĩmbo rũrĩkũ? Winĩte rwĩmbo ndahĩtirie Alisababu. Tahuti hanini. Tauhanya ndirire Kenya yothe. Ndĩndĩ na Alisababu nyũmba. Mũtumia ũteragwo akaigua. Kĩmwĩra akoragwo amenyete mbere. Mũtumia ũteragwo akaigua. ngĩmwĩra ngoragwo amenyete mbere nemakũya ito ĩ yanyumire nakũ nemakũya ito ĩ yanyumire nakũ ũi mami ndaikiria rusa mbabu mũtumia mami witũ itekũmenya ũi mami ndaikiria rusa mbabu mũtumia mami witũ itekũmenya brothers yakwa mũtiũke tũmĩingatithie sisters yakwa mũtiũke tũmĩingatithie twirigĩte kũrakarania nyũmba andainire ũtukũ niĩ ndĩ toro nĩkũriria njoereire gĩtanda-inĩ agacoka akanjoera kĩnindo ndekoriria njoereire gĩtanda-inĩ agacoka akanjoera kĩnindo tiga nĩ mbura theca mindi ngĩtũraga tiga nĩ mbura theca mindi ngĩtũraga ui mami ndaikiria rĩu zambabu mũtumia mami witũ itekũmenya ui mami ndaikiria rĩu zambabu Mũtumia mami witũ itekũmenya buratha ciakwa mũtiũke tũmĩinga TV Tahutia tahutia rũngĩ, tahutia rũngĩ. Tahutia rũngĩ. ici ndutĩte rũmwe ici ingĩ ndutĩte Oh, rĩu ũngĩenda gũteithio atĩa? rwĩmbo rũrũ rĩ ndĩrwĩkĩire harambĩ nginya njeci ĩno nĩ ũĩ Mm. ndagĩte nĩgetha rume kamera Mm. nĩgetha hote kũrwendia Mm. rĩu ngĩremererwo Mm. tondũ ona indo ciake rĩa cia nduka iria ciarugwo harambĩ-inĩ gũkomba ndakombi rĩu rĩrĩa ndonire ndacokirie nduka-inĩ rĩu rwĩmbo rũu warũgamire atĩ rwĩna mĩaka ĩrĩ rwĩ nyũmba ona ndanagerio nĩ andũ njĩke atĩ nĩgetha tũnyitanĩre nao no angĩ ngona ta marenda gwĩka atĩ nĩgetha angĩ ngona nĩ ta marenda akari ta kũnjia ũguo no hmm. ngetiga ngetiga tondũ rwĩmbo rũu nĩ hit nĩũrĩ wa nĩũrĩ wa perform kũndũ kũngĩ nagire na gũkũthĩka no rĩu no amenya rĩu nĩ gũthiĩ gũcuhĩra kwĩna andũ mena macini kũndũ andũ maraina hmm. we nĩũĩ kũina live ĩĩ nĩnyinaga kaina rwĩmbo rwa mũndũ ũngĩ mũndũ ũngĩ hmm. Johani karĩmi kairĩtu ka ndandi mano nyendie igo ngũgũrĩre nduthiũ kuagwo nĩ njakio tigage kũũthia nyenda tu mweri ũmwe wone ndũkandiga nyenda tu mweri ũmwe wone ndũkandiga na kuma ndakwenda nyuaga ngakoma ndokĩrio ndakwaga wa mũthoni ngang'aũka ona ndirĩaga nĩ meciria mũtwe nyenda tu mweri ũmwe wone ndũkandiga nyenda tu mweri ũmwe wone ndũkandiga Nĩ mũini ũrĩkũ wendete mũno kana nĩ mũini ũrĩkũ ũiguaga no wende kũina take? ningĩ nyendete kũina take nĩ gacathi wa ndigi na rwĩmbo rũu rwakwa nĩ ndĩmũgeithĩtie Mm. Sawa, ĩra andũ kwa heri na ũmere ũrĩa ũkwenda. Eh, rĩu rĩ eh, katuge nĩ kwa heri na nĩ wega na no nyende mũndũ ũngĩhota kũnyitĩrĩra nĩgetha rwĩmbo rũu rwakwa rume mbica hote kũrwendia kũrĩa YouTube hote kwĩrũgamia na menyekane ta inia yangĩ no ngene mũno. Mahe namba ya thimũ. Namba ya thimũ kenjigũ. Rĩu mũndũ angĩkũnyita atĩa? Mũndũ angĩkũnyita atĩa? Sawa. Ona raini ndũrĩ? Sawa.